Nhyira nkɔma wo, nhyia nso nkɔma wo sɛ ɛnnɛ nso woagye berɛ rehwɛ Park Tv dwumadi a yɛato din sɛ Social Issues. Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn adom nti me ho yɛ nã saa ara na mewɔ gyidie sɛ wo nso a wohwɛ Parkay TV dwumadie yi ɛnnɛ da yi nso wo nso wo ho yɛ papaapa. Na yɛnsɛe berɛ no, Parkay TV dwumadie a ato din sɛ Social Issues na ne fa a ɛyɛ relationship ho nkɔmmɔ na ɛnnɛ nso yɛasi nkonnwa a yɛreba abɛdie na yɛnhwɛ yɛn man Ghana mu Sɛ ɛkɔba relationship deɛ a ayɛ a na nsɛnsɛm bebree wɔ hɔ, ɛno nti no tete dodoɔ no ara nso wura awareɛ mu a ɛsiane sɛ wanyɛ nhwehwɛmu ankɔ akyire amfa ne dɔfo ho nti no na wɔakɔ so kwam na awareɛ no ayɛ basaa. Ɛnnɛ da yi no yɛreba abɛsua adeɛ kɛseɛ afa ɔkwan a wobɛfa so a wobɛyɛ nhwehwɛmu firi ahyɛaseɛ de kɔsi n'awieɛ so ansa na wobɛka sɛ I do. Enti no ɛnnɛ yɛne Sɔfoɔ Richard Osei a ɔyɛ Sɔfo Panin wɔ The Church of Pentecost, Ɛyɛ Abase District ɛwɔ Birim North Abase District a ɛwɔ Birim North mansin mu no na ɛnnɛ yɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Na asɛm a ɛnnɛ yɛreba abɛsua biribi afa ho no, Buroni kasam no yɛato din sɛ Procedure or Process for Choosing a Real Wife or Husband. Ɛyɛ ɛkwan a wobɛfa so na woatumi ahwehwɛ mu ayi ɔbaa anaa barima a wobɛware no sɛ wo yere anaasɛ wo kunu a ɛmfa nnuho biara mma. Na yɛnsɛ mmere no, yɛrekɔ akɔma yɛn papa Richard akwaaba de aba Parkay TV. Papa yɛma wo akwaaba kɛseɛ paa de ba paa fie TV. Yɛnyɛ wo nuabaa. Nyame nhyira wo sɛ wagye berɛ na ɛnnɛ wo ne yɛ ba bɛkyɛ nimdeɛ afa ɔkwan a aberanteɛ a wasi so, ababaawa a wasi so na ɔpɛ sɛ ɔnya ɔhokafoɔ na ɔne no bɔ bra, ɛɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtumi ayi deɛ ɛyɛ na ɛbɛwie aseɛ no ɔnnu ne ho. Ho nkɔmmɔ na nnɛ yɛrebɛgye adwenkyerɛ kɛseɛ afiri wo hɔ yi. Enti ɔmanfo retie wo. Yɛrebisa sɛ, ɔkwan bɛn so na aberanteɛ a ɔresi so, ababaawa a ɔresi so na wasi n'adwene pi sɛ ɔrepɛ aware papa Ɛnyɛ mmarima ne mmarima deɛ no bi, ɛnyɛ mmaa ne mmarima, mmaa ne mmaa nso deɛ no bi, anaasɛ barima ne aboa deɛ no bi, dabi, na mmom ɔbaa ne barima, sɛdeɛ Onyankopɔn hyehyɛ too hɔ no. Ɔkwan bɛn so na wɔfa? Yoo, me nuabaa, meda wo ase. Ɛɛ, di nkan nso, meda Clarke TV management ase sɛ moafrɛ me aba dwumadi yi so. Atiefoɔ nyinaa nso, Nyame ɔnhyira wo baabiara. Yoo yɛhwɛ question a wo bisa me yi a, awareɛ nokwasɛm ni mpaninfoɔ ka sɛ ne kwan aware ɛnyɛ automatic ɛfa nhyehyɛdeɛ bebree ansa na atumi adi mu. Na deɛ ɛdi nkan sɛ wohwehwɛ ɔhokani na woyɛ Kristoni a, Ɛwɔ sɛ wohu sɛ wɔaduru wo mpanin fie. Ɛwɔ sɛ wohu sɛ baabi a maduru yi deɛ, maso aware. Sɛ wode ba Ghana ha koraa a, yɛwɔ obi a wanya eighteen years and above. A woyɛ barima a, ɛwɔ sɛ wohu sɛ baabi a maduru yi no, mɛtumi asɛtew, mɛtumi ne ɔbaa atu anammɔn. Enti sɛ woyɛ Kristoni a, Deɛ ɛdi nkan no, wobɛyɛ ne sɛ wobɛbɔ mpaeɛ. Mpaebɔ no kyerɛ sɛ wohunu Nyame adi w'anim kan. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn na hyehyɛ aware wɔ Eden turo mu hɔ. Na ɛa metaa ka asɛm bi sɛ, saa berɛ no a wɔhyehyɛ aware no, na Adam ɔyɛ man na Eve nso ɔyɛ wuma. Akyerɛ sɛ wɔn de wɔn mpɛ ne mfie. Ahaa, na Adam yɛ man. Bɛɛma. Wɔyɛ bɛɛma mua na kyɛ sɛ wanyin wɔ biribiara mu. That is it. Na ɔbaa no nso wanyin. Ɔbaa no nso wanyin. Ɔduru ne pɛ ne mfie. Okay. Na wɔkaa wɔn bom sɛ okunu ɛne ɔyere. Nti edi nkan no woma mpaebɔ di w'anim kan a, Nyame no ara na obedi w'anim. Na ade baako ne sɛ mpaebɔ no di w'anim kan no, Nyame no ɔmfiri soro. Ɛmmɛka nkyerɛ wo sɛ wo yere ni anaa wo kunu ni, gye sɛ wo sɛkye. Gye sɛ wo yɛ dɛn? Wo hwehwɛ. Ahaa, okay, wo sɛkye, wo hwehwɛ. That is it. Okay. Enti wo yɛ Kristoni a, wo bɔ mpaeɛ na wo de w'ani to fam hwehwɛ ɔba a ɔbɛsiw tu. Okay. Mm-hmm. Ɛɛ, ade baako bio a, ɛɛ, wo bɔ mpaeɛ no na wo hwehwɛ ne sɛ, ɛwɔ sɛ wo nya ɔdɔ. Papa mepakyɛw ma me bisa mo asɛm bi ansa na wo bɛba agye sɛ wo nya wo ho no so no wonim sɛ wo hyɛ aseɛ no wo kyerɛɛ mu sɛ nea ɛdi kan no wo yɛ kristoni a bɛbɔ mpaeɛ nanso no awareɛ nkɔmɔ a yɛdi sɛsiɛ no anaa kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛ choose the right eh, partner no Ɔnnyɛ yɛn nyinaa na yɛyɛ Kristofo. Obi wɔ hɔnom a, ɔno nso ɔnnyɛ Kristoni. Nanso aware deɛ, ɛwɔ hɔ ma obiara, nti no, wo bi a ɔno nso nnyɛ Kristoni yi ɔmmɔ mpaeɛ, ɔno nso ɔbɛyɛ dɛn? Good. Nti ɛno na nka mede ba abɛhyɛ mu. Okay. Ɛhɛn, nti eh, ɛno no, sɛ nipa no ɔbɛdɔ nipa no. Awareɛ, ɔdɔ ɛho hia paa. Nti woyɛ Kristoni, wonyɛ Kristoni a, nea ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛdɔ. Sɛ ɔnnɔ wo bi a, wontumi nware no ma ɛnyɛ yie. Adɛn nti na meka saa? Obi kɔware obi, barima bi kɔware awopaawa bi, na ɔne no te hɔ ara na girl no su. Ɔne no te dan mu hɔ a, di bɛ abosom mmiɛnsa no. Waware no awie. Mm. Wɔn te dan mu a na ɔbaa no resu. Ɔbaa no resu. Ne haw. Ɔsu saa na barima no bisa no sɛ, ah, me wura adɛn na. Yesu no, ɔse mehu w'anim sɛ kaakaa moto bi. Wo nso nipa yi wo dɔ no, ɔbɛkaa yɛ nso wate ase. Nti deɛ bɛyɛ na sese asesa. Asesa a wohu n'anim sɛ kaakaa moto bi. Good. Na ɔdɔ no nso egu ahodo. Okay. Good. Na mɛka emu mmiɛnsa bi a ɛho hia sɛ. Ɛwura awareɛ mu. Baako yɛ agape. Agape no yɛ Onyankopɔn dɔ a ɔde dɔ wiase nyinaa. Ɛno no, ɛnyɛ w'ahoɔfɛ, ɛnyɛ wo tiatia, ɛnyɛ wo nimdeɛ. Ɛfiri sɛ, bɔne a nnipa yɛeɛ no, na ɛtwa sɛ anyame korɔ kunkum yɛn. But ɔdɔ yɛn sɛdeɛ ɛteɛ biara. Nti saa a ɔdɔ wo yi, ɛwɔ aware mu a, ɛma aware gyina. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ phileo anaa philia. Ɛhɛn, ɛno yɛ brotherly love, ɔdɔ a ɛwɔ wɔ yɛn ho yɛn ho, w'adamfoɔ, abusua, saa ɔdɔ wei ɛtwa sɛ ɛwura aware mu. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, eros, ɛhɛn, eros no yɛ te sɛ mpa so agorɔ, romantic love. Oh, ɛhɔ na asɛm no wɔ no. Good, enti saa mmiɛnsa wei ɛtwa sɛ ɛba aware mu, but obi wɔ hɔ a, Ɔɔkɔ aware no a na ɔde n'adwene asi Eros ho. Ɛnɛ mu deɛ, na wagya Agape, na wagya Phileo anaa Philia. Ɛba saa a, ɛmma aware no nnyina. That is it, sɛdeɛ wokyerɛ no. Gye sɛ ne mmiɛnsa nyinaa bom. That is it. Ansa na ɔdɔ no adi mu. That is it. Nti wo nsɛnta on baako so. Ɛhɛɛn. Adeɛ baako a mepɛ sɛ meka ka ho ne sɛ, ɔdɔ no nso, woahu, ɛyɛ. Atenka bi a wunya firi w'akoma mu, w'akoma mu, w'adwene mu, wo kra mu, ne honhom nyinaa sɛ wopɛ nipa no asɛm. Sɛnea ɔteɛ biara wopɛ n'asɛm, sɛ ɔte sɛn, sɛ ɔyɛ sɛ deɛ ɔyɛ apakye, sɛ n'ani afira, sɛ ɔyɛ tuntum, sɛ ɔyɛ anhweanhweawa, sɛ ɔyɛ tenten, sɛ ɔyɛ obolo, wopɛ n'asɛm. That is it. Ɛno yɛ ɔdɔ a sɛ ɛkɔwura aware no mu a, ɛma aware no gyina. But ɛbinom wɔ hɔ nso a, ɔdɔ a wɔde wura aware no mu no, ano ɔden. Adɛn nti na meka saa? Good. Time a na meyɛ youth leader no, ɛhɛn, saa time no na meyɛ obi a m'ani gye youth ho paa nti me ne wɔn mmɛnkaw paa. Nti ɛwɔ hɔ ara na mebisa wɔn questions about their selves. Enti m'ayare mmienu bi na me ne wɔn di abisabisa wɔn ara sɛ, Eh, ɛdeɛ bɛn na wɔhu wɔ mmarima ho a ɛyɛ wɔn taa pɛ paa ma wɔdɔ wɔn? Ɔbaa baako se, Oh, ɛda, sɛ me deɛ mehu barima na sɛ ne bɔsa no wahyɛ na sɛ ɛtetɛ hɔ a. Mehwɛ no ara me se mm. Ohu ɛno ara na ɔdɔ no. Kyɛ sɛ ohu saa adeɛ no a na ɔdɔ nipa no. Obi nso ohu sɛ waves wɔ nipa no tirim a na baabi awu. Obi nso ohu sɛ singlet no tetɛ hɔ a ɔhyɛ atare na singlet no pie a na n'ani agye ho. Ɔkwan a wɔfa so dɔ obi no no, sɛ ɔbarima no ahyɛ singlet ataadeɛ bi a shirt na singlet no tetɛ ne bo mu ha sei paa no, oh, na kyerɛ sɛ ɔdɔ no. Na n'ani agye papapapapa, na ɔhu. Asɛm yi yɛ den. Enti saa ɔdɔ wei no, sɛ wonya de kɔwura aware mu sɛ pɛ, aware no nnyina. Ɛfiri sɛ, Wohwɛ ade bi a ɛwɔ nipa no ho ɛna wode dɔ no. Ebi wɔ hɔ koraa because of position bi a ɔkuta nipa no. Ebi wɔ hɔ nso a title bi a nipa no wɔ. Ebi wɔ hɔ a degree bi, doctorate bi a kyerɛ sɛ nipa no wɔ nti na wode kɔ dɔ no. Ɛno no yɛfrɛ no aniani dɔ. Aniani dɔ, papa me pakyɛw ma me mmerɛ kakraa bi. Ɛɛ ɔdɔfoɔ, ɛne sɛ woahu sɛnea nkɔmmɔ no ahyɛ aseɛ rekɔ no, ɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ ankasa, na wei no ɛyɛ Park ATV ɛde rema adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ free of charge, enti deɛ meka ne sɛ bɔ mmɔden ara na di nkɔmmɔ yi akyi fa kɔ awieɛ, na mmom no dwumadie yi ɛyɛ aboafoɔ bi na asɔ yɛn asen na ama yɛatumi asi nkonnwa yi a yɛde rebrɛ wo fɛfɛɛfɛ Na mekyerɛ sɛ Faber Cosmetics ɔse bra wɔ abrem na wo nipadua no ɔhwɛ wo a na wama wo ehu a ɛne wo nipadua no bɛgye kama na ɔde asiesie wo. Saa ara nso na ɛyɛ Prɔfɛt Ben Jordan ɔno nso kyerɛ sɛ bra wɔ akyem yaayaa so ɔse ɛyɛ honhom mu haw fa bra Nyankopɔn bɛnam ne so aboa wo ma woade wo ho. Afei bra na wonsua twerɛ kronkron no Na ma daa nkwa nso ayɛ wo kyɛfa. Saa ara nso na Parker TV deɛ ɛreka akyerɛ wo ne sɛ, sɛ wowɔ dwumadie biara a wodi a wohia sɛ yɛba abɛtwa ama wo a, oh, yɛbɛyɛ ama wo kama kama kama kama. Ɛyɛ birthday anaasɛ wedding a wɔahyehyɛ no, frɛ Parker TV. Numbers yi a ɛretwa gu yi, yɛbɛba abɛtwa ama wo kama. Afei nso no, eh, yɛse subscribe na comment, fa wo questions a ɛkyere w'adwene biara no wɔ ɛnnɛ nkɔmmɔdie mu no, fa bra na yɛbɛma wo mmuaeɛ. Yɛasan akɔ yɛn papa Richard hɔ nom na yɛatoa nkɔmmɔ no so. Paapa, yɛasan aba. Yɛgu no aba. Mepakyɛw, toa so ma yɛn. Ɛhɛɛ, enti saa ɔdɔ no a nnipa de wura aware mu no a ɛyɛ ade bi a ɛwɔ nnipa no, ɛmfiri nnipa no mu, but Appearance nipa no hwɛ appearance no na ɔde akɔdɔ no. Nase sɛ wohwɛ appearance nko a bɛyɛ mistake. Ɛntumi mma aware nyina da. Oh ok. Dɔ nipa no firi w'adwen, ɔkra mu ne honhom nyinaa ɛfiri sɛ ɛbɛdu baabi no aware no ɛmu baabi ɛdɛ baabi ɛnwono. Ok. Nti ɛduru baabi a ɛnwono no a woanhwɛ yie a na ɛno de ɔhaw ɛkɔba. Adɛn nti na meka sɛ baabi ɛnwono Bedu baabi na ahokyere te sɛ sikasɛm, na afei mo ho kyere mo. Afei ɔbaa no a na anka sika wɔ hɔ a. Ohu singlet no a. Anaasɛ ɔbaa no tumi siesie ne ho sɛnea ɔpɛ no, afei bohu sɛ ɔdi fɔme na ne so ate. Ɛhɛɛ, enti beauty no is. Inwardly no ɛno na ehia. Oh okay. Ahoɔfɛ no but it's not about appearance. Yoo papa ma me san fon kɔ akyi kakra wo ka sɛ wo bɔ mpaeɛ na wo sɛɛkye enti sɛ wo sɛɛkye na wo nya wie nso a ɛdɛn na ɛtoa so. Good enti sɛ nyame yɛ wadom na sɛ nipa no. Ɛɛ wo hu no bia ɔyɛ bɛɛma bɛɛma yɛn yɛ yɛn pata mu ha no bɛɛma na ɔse ɔbaa pɛ. Nyina wɔ yɛn Ghana ha sei. Ɛɛ baa kɔ baabi a ɛmaa tumi ɛɛ nti wo se ɔbaa ne pɛ na ɔte aseɛ ma wo a saa bea no yɛfrɛ no dating. Me ba, dɛn nti na woabɔ so yi? Yehia nkyerɛkyerɛ mu paa. Kyerɛ sɛ, wo, woasɛɛkye a afei no woatumi ahu sɛ, ah, ɔbaa wei deɛ, ɔdɔ ahoroɔ mmiɛnsa a wokaa ho asɛm nyinaa no, ɛyɛ adwuma wɔ me mu. Ɛfa ɔbaa yi ho anaa ɔbarima yi ho no, afei wo, ɔbarima no, wobɛse ɔbaa no pɛ. Wose ne pɛ na ɔgye to mu a, ɛhɔ na na ayɛ sɛ ɛno ne dating no. That is it. Ɛna obi wɔ hɔ so a ohuu nipa na automatic na ɔdɔ no fully ɛtumi ba ɛna obi wɔ hɔ so a gye sɛ mo start sɛ mo tu anamɔn ansa na ɔdɔ no ayi no so nti wonya ka kyerɛ ababaawa no na ɔte wase a Saa bea no yɛ dating, ɛno no yɛ friendship between mo mmienu a ɛbɛtumi aba sɛ obiara kora nnim anaa bi a nnamfoɔ bɛhu sɛ how a morekɔ ne mo ba no na bi a wɔn agɛse sɛ oh asom asi. Enti saa friendship no, saa bea no woyɛ Kristoni a ɛyɛ mpaebɔ. ne mo mohwɛ mo ho mo study mo ho ho sɛ mobɛ linki ɛbɛfa anaa ɛbɛ ɛbɛyɛ dɛn nti saa bia no woyɛ bɛrima wohwɛ ɔbaa no sɛdeɛ ɔte woyɛ ɔbaa no so a wohwɛ bɛrima no sɛdeɛ ɔte mo study mo ho mo study mo ho oh I see ɛhɛn through study no koraa no wobɛtumi ahu ɛwɔ ebi a ne communication mu ne kasɛm Ɛyɛ ɛyɛ ahobraseɛ, mebuu adeɛ sɛdeɛ wɔsi te, so wɔhu, wo ne no wo nya asɛm bi a ɔtumi ma wo adwenkyerɛ. Ok papa ansa na yɛn werɛ no so no sɛdeɛ wo de afa dating mu yi deɛ ma misa dating no sesei no bɛma no ama ɔbaa no ahu sɛ ɔdɔ no wɔn ate wɔn ho ase anamɔtuo bi ahyɛ aseɛ ɛno no for how long. Ɛda wo ase. Ɛsɛ sɛ aha dating no kɔ so. Good. Yɛnni time biara da so. Saa. Na mmom it depends on mo mmienu. Okay. Ma me nyɛ example bi. Eh, tete no, na ɔmo tumi, bɛɛma ehu ɔbaa a, ɔmo tumi make friendship aa bɛsɛ four years. Ebi yɛ five years. Oh saa. Ɛɛ tete no no na esuro wɔ nipa mu mu o. Na wiase no nti sei. But ɛnɛ yi wiase yi saa mo modernity yɛ ɛwɔ mu sisi era wei mu. Sɛ woka sɛ wɔn obi date akyɛ a mo yɛ Kristofoɔ a mo bɛdi Nyame anim kan. Asɛm bɛsi. Nti deɛ mɛ advice nipa ne sɛ wo bɛma no hu sɛ baabi a maduru yi fine me mewɔ dan meni dan a mahan dan masiesie mu mewɔ madwuma nti saa bia no wo ne nipa no meki friendship a ebi wɔ koraa within one year or two years na aware no aba so. Oh okay. Mm-hmm. Okay. Nti dating no aba so a sesei no yɛ yɛn nyinaa yɛatumi ate yɛn ho ase no, ayɛ a na yɛka biribi nso sɛ courtship, courtship. Papa bɛtumi akyerɛ yɛn no nso ani so. Yɛaba, meda ase. Enti moment a mogu so no ara a modate no ara a, mohu no sɛ level wei a moadu yi deɛ, ɛreyɛ akɔ n'anim. Nti saa bea no na mobɛbɔ awofoɔ amaneɛ. Okay. Ɛɛ, nti mobɔ awofoɔ amaneɛ a, ɛno bɛyɛ courtship. Na ayɛ sɛ. Ankyɛ biara na aware no rekɔ so. Kyerɛ sɛ, awofo no reba abɛkɔ nturom, na afei nso nea wɔwɔ no, wɔde mo akyɛ. Afotuo bi a wɔwɔ, ebi koraa na asɛm bi, wɔnim family no, sɛdeɛ family no si te. Ebi koraa na asɛm bi asi wɔ hɔ pɛn, anaa biribi wɔ hɔ a, so wɔbɛtumi ada no adi akyerɛ wo na moadiskase sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa mo. Ɛfiri sɛ, mpanimfoɔ no nso, wɔafa process nim nti wo bɛkyerɛ wo ho adwene na afei ɛno nso aboa wo. Okay, na kyerɛ sɛ sisi ɛ no wama yɛ gu dating deɛ kɔ so wɔ ɛna courtship nso deɛ kɔ so wɔ ma mimisa se courtship courtship sese wama yɛ hu sɛ saa mmerɛ no na awofoɔ ne adɔfoɔ abusuafoɔ ehu sɛ Mbabaawa ne aberantsɛ wei ɔmo asi agyinaeɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ware, ɔmo agye ɔmo ho adi, ɔmo pɛ sɛ ɔmo ware, ɔmo a study ɔmo ho nyinaa, biribiara da n'akwan mu pɛ sɛ ɔmo ware. Ɛno nso no mfeɛ bi da so sɛ ɛwɔ sɛ odi mfeɛ sei anaa ɔso mfeɛ sei. Ɛno nso mfeɛ biara nni so. Ɛno no sɛdeɛ maka no ne nyinaa depɛnde wɔ mo mmienu preparation a moayɛ titiriw agyina barima no so efisɛ wo barima no wo na wokɔfa ɔbaa no abɛka wo ho nti wo preparation no ɛwɔ sɛ wohu sɛ baabi a maduru deɛ meyɛ okay nti moment a mobɛbɔ awofo amane no ɛnkyɛ koraa na afei Ɛho adeɛ yɛ den. That is it. Sɛ ne bɛyɛ nkɔfo ɔhaw bi ama. Papa mpakyɛw me pɛ sɛ me kɔgye nkratoɔ na emu mu no me kɔgye nkratoɔ mmra no me pɛ sɛ me hu sɛ courtship ne twi din ne sɛn ɛɛ adɔfoɔ yɛ gye nkra tiawa na ya san aba. Ahyɛ opɛ wig Wopɛ Brazilian hair anaasɛ enwi bibiara a wopɛ no, woba Favour Cosmetics a, wobɛnya bi. Saa na Favour Cosmetics, yɛse, sɛ wo body no ayɛ basaa a, wɔablikyi ama wo body no, ntotɔntotɔ bi abɛtotɔ mu a, na nso wɔbɛn agye wo body no afa deɛ a, Favour Cosmetics sɛ, yɛaba ama ɔmanfoɔ nyinaa. Sɛ woba a, wobɛnya nku kamakama a wode bɛsra wo body no a wo body no bɛyɛ noromenoromenome. Saa nso na yɛse, wopɛ spray papapa a, Bra nya wo ka bɔne wɔ akyire deɛ a woba Favour Cosmetics a yɛbɛnya bi de ama wo. Nansa yi ɛɛ hyɛ na gye obi aba a sɛ wode dware a na wobɔdi no ayɛ basaa a Favour Cosmetics yɛse sɛ woba a yɛbɛma wo shower gel papa paa ɛwɔ abrɛm opsit saa brim hɔ a ɛhɔ ne yɛbutu di adwuma fa no a ɛgu screen no so no na frɛ yɛn ne yɛne wo nni dwuma sɛ wopɛ sɛ wotu anaasɛ wopɛ sɛ wotɔ no baako a woba Favour Cosmetics a yɛne wo bɛdi dwuma Favour Cosmetics, Yɛse sɛ fa wo body anaasɛ wo tiri ho dea nsu. Yoo ɔdɔfoɔ yɛda wo ase sɛ w'agye mmerɛ atwɛn yɛn ma yɛakɔ akɔgye nkrato aba. Na mmerɛ a yɛrebɛkɔ no na yɛbisɛɛ Papa Richard sɛ courtship ne twi ɛne sɛn? Yoo ɛɛ Musa Tam so no yɛ a na Borɔfo no, sɛ wopɛ Twi bi a, asɛmfua bi ama no a, ɛyɛ a na ɛyɛ den. Enti nkyerɛmu a mede bɛma ne sɛ, Kɔhye po no Twi yɛ sɛ wo ne obi ahyehyɛ aware, barima ne ɔbaa ahyehyɛ aware na wɔpɛ sɛ wɔware. Nti wei deɛ nyɛ mpenatwe asɛm. Ɛhɛ, nyɛ mpenatwe. Ayo. Na afei yɛmmisa sɛ, wɔ bɔhyɛ dumire mu no, Ɛno nso no, sɛ seesei deɛ biribiara deda n'akwan mu a, awofoɔ nyinaa yɛ aware, adɔfoɔ nyinaa yɛ aware sɛ yɛretu anamɔ. Ɛduru hɔ a, ɛtumi mpasokorɔ tumi bam, kiss tumi bam, body touch, saa nneɛma no nyinaa ɛtumi yɛ anamɔ. Ɛno no, mɛ advice sɛ woyɛ Kristoni a. Ɛno deɛ na kyerɛ sɛ wodi Nyame anim kan. Saa. Montumi nyɛ mpa so agorɔ biara. Sɛ wei deɛ ɛnyɛ secret bio. Sɛ nea ɛwɔ mu ne sɛ wodi nkan bɔ mpaeɛ sɛ Nyame nni w'anim. Nti ɔsɛ ɔno odi w'anim kosi. Ɛna adeɛ no sɛ amfa amammerɛ kwan so a, ɛho nhia sɛ wobɛma no, wobɛki steps. ne sɛ fa amammerɛ kwan so ɛhɛn ansa na wo ne ɔbaa no ahyia mu. Ɛna kissing ne body touch no, ɛɛ ɛba saa a, wohu sɛ ɛsɛ biribiara kɔka papa a, nti moment a mo kissing mo touch no, ɔnwe a na akɔ baabi bɔne. Nti nea ɛbɛyɛ ne sɛ mobɛ avoid saa nneɛma wei nyinaa. Ama Nyame yɛ mo adom a, ɛfiri sɛ ɔbaa no yɛ wo dea. Forever, ɔ, bɛrima no yɛ wo dea forever, enti ma amammerɛ kwan so mmerɛ mu, ɛba so wie a na afei moakɔ hyia mu na nea ɔpɛ sɛ moyɛ no. Nyame anim nokorɛ ni, nkɔmmɔ no ayɛ dɛ, na nso mmerɛ nso nti no, ɛ, yɛbɛtwa so, na mmom no mehyɛ wo bɔ sɛ yɛde part two of this program ɛbɛba. Na courtship no questions bi a ɔwɔ a wo so wode aba no yɛbisa sɔfo no wakyerɛkyerɛ yɛn mu. Na afei nso yɛde qualities, ɛyɛ qualities a ɛsɛ sɛ wotumi hwehwɛ firi wo partner no ho ansa na awareɛ no aba so no ɛno nso no yɛde ɛno nso bɛba. Enti no Ba KTV deɛ yɛwɔ ade papa paa de ma wo. Yɛmpɛ sɛ mistakes bɛba, yɛmpɛ sɛ wobɛyɛ ɔbaa ho adeɛ bɛwie. na ɔbɛka sɛ manu me ho na ɛde divorce ɛbɛba. Ɛno nti no eh, m'asɛmbisa a yɛtwa toɔ for ɛnnɛ no, papa, mebisa sɛ, sɛ ɔbarima tumi ne ɔbaa tumi fa dating mu bɛwura courtship mu na afei aka kakra na ebi a ɛho adeɛ na barima no ɔnyɛ straight forward anaa biribi a ɛte sɛ, bi koraa na wasan wɔ ɔbaa foforɔ bi nso wɔ akyire a, Wahyɛ ne bɔ. Wo bɛɛ bɛyɛ bi tɛteɛ ho na wo wɔ ba no woamfa wo ti ankɔ ankɔhyɛ saa ɛɛ Me nua baa, meda ase. Ɛno mmom deɛ ɛyɛ den. Ebi wɔ hɔ a ɔbɛtumi de asie wo. Ɔwɔ obi wɔ baabi but ɔbɛtumi de asie wo. Yɛ a na ɛyɛ ɛyɛ nipa su bɔne bi a ɛwɔ ne ho so. Wode w'ani akosi obi so, wosan wɔ obi wɔ akyiri. Ha, na ɛno no, woyɛ ɔbaa a, na sɛ barima no wɔ obi wɔ akyiri na woyɛ ɔbaa a, ɛbɛyɛ den sɛ wobehu. Sɛ woyɛ Kristoni a, gye sɛ Nyame ba mu. Sɛ wonyɛ Kristoni nso a, nnipa no betumi ayɛ asi wo ara. Na adeɛ baako ne sɛ, bɔne biara wodi a, eyi ne mu pii. Wohu sɛ, da koro pɛ na apue na akɔfa. Yoo, ɛɛ, sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, nkɔmmɔ no ayɛ dɛ pa ara, na ɛyɛ adesuadeɛ a emu wɔ dɔ yie. Sɛ woyɛ obi a wasi w'adwene pi sɛ, Me mmara so, mepɛ sɛ meware deɛ a, di yɛn adekyerɛ ne yɛn nkyerɛkyerɛ yi akyi de fa kɔsi, na mewɔ gyidi kɛseɛ sɛ wonyɛ mistake na wonka sɛ woanu wo ho nso daabi ara da. Baabi a yɛadu yi, papa, mesrɛ wo. Fa nkyia ma adɔfoɔ mmienu bi anaa. Meda ase me nua ba. Edi nkan me da me yere Sɔfo Maame Lydia Osei a ɔboa me wɔ me ministry mu ma me ministry kɔ so. Nyame nhyira no ɛne me mma nyinaa. Afei Abaase district ɛyɛ eh offices ɛne members nyinaa Nyame onhyira obi biara na ɔnka wɔn ho. Amen. Amen na me so me da eh me camera man ase ei Kofi Ghana yɛ adeɛ ankasa Nyame nhyira wo paa KTV management nyinaa executives Nyame nhyira mo afei wo nso a wo gyee berɛ a wo hwɛɛ yɛ nkyia kɛseɛ nkɔ mma mo nea yɛ ka ne sɛ paa KTV we are coming like fire.